21 the Chin Town votu la ngaitu nan zaten nan kut kan in tlaih than hna thawchimnak kan thawk than la
Azovstal sehzung a khammi Ukraine ralkap nih a sung an pek dih cang tiah Russia nih a thanh. Magway ramṭhen Thilim myuhmah palik sakhan in palik pakhat meithal zun hnih, zenthawng zahnih leng 40mm bom thei pakhat he CDM a tuah caah singza le pahra laksawng an pek. Nithenen Colonel Hrang Ṭhio Ruh Khuan ṭhial. Chang'u peng rithaisi zuarmi le a hmangmi PDF nih an tlaih hna timi tlangtar pawl kan chim la. Azovstal sehzung a khammi Ukraine ralkap nih a sung an pek dih cang tiah Russia nih a thanh. Mariupol khua ah a ummi Azovstal sehzung ah a donghnak tiang Russia ralkap a dohmi Ukraine ralkap pawl an zapi te nih a sung an pek dih cang tiah Russia nih May ni kul ah a thanh. Ukraine ralkap zanga le sawmthum le pakhat nih a hnubik khua in a sung an pek tiah a chim. May ni kul ah hriamchiah in a sung pemi Ukraine ralkap pawl cu mawṭaw in an phurh hna i Russia lei a ṭangmi Donetsk hmunhma ah May ni kul le ni khat ah kuat an si. Azovstal bomb khor chungin an rak chuak i sung a pemi Ukraine ralkap hi a zaleng an si nain a fiang in theih a si rih lo. hriamchia in sungh a pemi ukraine ralkap thonghnih tiang an phan tiah russia nih a chim ko nain ukraine cozah nih zeihmanh a chim rih lo ukraine ram nih ngeihmi tv program ah ukraine president zelensky nih azovstal chungah a ummi ukraine ralkap pawl hriamchiah ding in mei ni hleiruk ah nawlpek an si cang tiah a chim Ukraine van le ralkap nih Mariupol khua ah aa tapmi ralkap pawl bawmh ding in an i zuam ko nain tlamtlinnak um loin a thimi an tam tiah Ukraine president nih a chim. Magway ramṭhen Ṭili Myumah palik sakhan in palik pakhat meithal zun hnih, zenthawng zahnih leng, 4GMM bom thei pakhat he CDM a tuah caah singza le pahra laksawng an pek. Magway ramṭhen Thili myuhmah palik sakhan in palik pakhat cu meithal zun hnih, meithal kuan zahnih leng le 40mm bom thei pakhat he CDM a tuah caah singza le pahra laksawng kan pek tiah Thilin PDF nih May ni kul le ni khat ah thawng an thanh. Magway ramṭhen Kankaw pengkomh Thili myuhmah palik sakhan in palik pakhat cu mizapi nih Lungtlimpi lomi sac ralkap uknak cu a duh ve lo caah G3 meithal zun khat, kuan bawm pahnih, G3 kuan za le sawmkua le pali, 40mm bom thei pakhat, MK22 meithal zun khat, kuan bawm pakhat le kuan kul he PDF ṭhilin sinah CDM a tuah tiah kan theih. Hi palik pa hi council ralkap nih uknak an lakka thonghnih kul le khat March ni sarih thawk in CDM a rak tuahmi a si nain tlaih a ton ṭhan caah nan CDM in Kankaw khua keih pawl ah pehtlai in rian a ṭuan ṭhan. Asinain sac ralkap uknak duh loin PDF ah kal a duhmi a si caah Meinihra ah CDM a tuah ṭhan i PDF ṭhilin Yaw Rizin nih laksawng singza le pahra an pek tiah kan theih. CDM palik pa nih cun NUG nih aa hmaithlak ning tein ka zulh lai. PDF Ṭhilin ah um in rian an ka khinhnak hmun paoh ah rian ka ṭuan ve lai tiin a chim tiah kan theih. Lieutenant Colonel Hrang Ṭhio ruhkhua an ṭhial. Ingsing kahdohnak ah a nunnak a liammi number pakhat Chin Hriamtlai Battalion in Lieutenant Colonel Hrang Ṭhio ruhkhua cu Mei ni kul le nikhat ah Falam khua Zalai sang ah chungkhar tufa hna nih an ṭhial tiah theih a si. Lieutenant Colonel Hrang Ṭhio hi August ni riat thongkhat zakua sawmli kua Ingsing kahdohnak ah hliam a tuar i Yangkung siin ah a nunnak a liam. Chang U Peng rithai si zuarmi le a hmangmi PDF nih an tlaih hna. Sakain ramṭhen Chang U Peng A min khuahlun ah PDF nih ri thaisi zuarmi le a hmangmi an tlaih hna kong May ni kul le nikhat ah thawng an thanh. Ri thaisi hmangmi an chek hna i an sualnak an hmuh hna caah voi nga an tuk hna i ṭhutdir voi zuthum tuahternak in an hrem hna. A zuartu cu a zaam caah Bandula le a phu pawl LDF, Farmers Revolution First, FRF le CHU battalion nih an hlathlai i zanlei suimilam panga ah an tlaih i voihra tuk le suimilam pakhat tlukrau ṭhutdirter in sual an phawt ve. Mi zapi i thawng peknak in tu bantukin kan tlaih khawh hi a si. Hmailei zongah rithaisi a um lonak dingah a si khawh chungin khamnak caah timhtuahnak kan ngei tiah Bandula le a phu pawl chungtel pakhat nih a chim.

Mungyaw Pelgrim PDF Blackwolf Defence Force Chang'u Local Defence Force Black Eagle People's Defence Force Mungyaw Brave Heart MBH Dragon Brothers PDF an i fonh hna kong theih a si. Rithaisi hmangmi an hmantinak hnga lo caah bawmhchanh le cawnpiaknak tuah timh a herh nain khuachung thawngpang a dai tuk rih lo caah tuah a si kho rih lo kong PDF chungtel nih a chim. Cu pinah Munghyua peng Ngiangpinsoh sang-um sac nih chuahmi Ademangawl beer a zuarmi dawr pawl Mei ni hlei nga ah Mahameihpu pawngphu nih an chak i an tlaihmi beer paoh a hmun lila ah an hrawh kong theih a si. 21 The Chin Times zohtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.